Кичке сәгать э, тугыз тулып китте. Сез Булгар радиосын тыңлыйсыз. Карый да аласыз. Рәхим итегез э, Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә. Һәм шулай ук инде дуслар э, караган, тыңлаган тамашачыларыбыз, тыңлаучыларыбыз безне күрәләр әлеге минутларда. Булгар радиосы студиясендә мин үзем генә түгел, һәр вакытагыча студиябездә кунак бар. Татарстанның атказанган артисты, композитор, автор, башкаручы, режиссер, сценарист, белмәгән эше юк, белмәгән Һөнәре юк. Ләйсән Махмутова студиябездә кунакта. Исәнме, Ләйсән, хәерле кич. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хәерле кичләр сезгә барыгызга да. Син шул кадәр свежий ял иткән кеше кебек э, хис итәм әле, карап торам мин сиңа. Теге э, ел э, аз- кыштан чыкканда бит без талчыккан булабыз, димә, син нишләптер гел теге ял иткән кешегә охшап торасың. Солай Ләйсән, мени? әйе.
Юк, күренәдер, наверное, только Күр- чөнки инде Әллә ял барыбер- иттеңме?
ял ит- Җиттек.
Быел Чынлап. ниһаять, җәмәгать, җиде ел узгач, мин ниһаять диңгезгә барып җиттем бит. Тукта әле Ләйсән. Кеше җиң сызганып, мәш Ай. килеп эшләп йөргәндә нинди ял итү инде бу? Син беләсеңме, без ел саен Мгм. эшлибез, һаман эшлибез, һаман нәрсәдер чыга бар, чыгарабыз, ниндидер спектакль, ниндидер концерт, әллә нәрсәләр һаман, һаман китеп булмый. Ә монда ниһаять минем тыныч э, Бераз вакытым гына туры сиңа килде. мөмкинлек булды. Әйе. Мин әйтәм, ох, әйтәм, Әле анда бит әле э, гафу ит, нигә барганда кеше юк. Отпускага менә шулай шалт кына иттереп алырга. Әлбәттә, инде Мин сиңа- берүзем куркам.
Эш уртасында, Чөнки эш баш вакытында. эшләми, а вдруг бүтән җиргә чыгып китсәң аннарсың. Әле ләйсән, кая бардың? Бик ерак бардың мәллә? Ерак дип инде бик алай ерак та түгел инде ул, конечно, теге Вьетнам якларына. Ул бик якын икән, 9 сәгать кенә очасы. Ун гына. Ә, ун гына очасы.
Ләйсән, көлләшеп утырам инде менә хәзер сиңа чынлап та күзләрең яна ял иткән кеше менә артистка ял кирәк әйеме гомумән адәм баласына ял кирәк син беләсеңме мин конечно ял иттем ләкин без кайткач сразу гастрольга киттек шуңа күрә үтем ял иттем итмәдемме әле ул самолетларда тавышларны бетереп гастрольга барып булмаган тавышлар белән җырлап биеп кайттык менә Аның каравы син энергия туплап кайткансың. Ошадымы Вьетнам? Бик ошады.
Кара, бер Бик җылы, бик рәхәт.
Ни иң э, ни нәрсә теге күңелгә ятышлы бәяләр безгә караганда э, ни түбән. Арзанрак.
Ар- Да, я, я.
Мм. Рәхәтләнеп ашадык, эчтек. Менә аларда бар әйбер дә менә теге төсле, төсле, әйме? Аларда гел ә, ниндирәк халык игътибар иттеңме аларның мәдәниятенә, сәнгатенә игътибар итеп йөрдеңме? Гомумән, э, билгеле инде диңгезгә ял итәргә баргач диңгездә генә булга- Әйе, булалар, әйме? әйе, әйе. Э, Шулай да игътибар итәсең бит инде ул культураларына аларның ниндирәк халык икән монда Бик дип. матур.
Искиткеч, андагы теге аларның әлбәттә инде бүтәнчә ул бит. Кычкырып сөйләшәләр инде алар. Буддизм алар инде кечкенәләр генә барсы да мин анда да Гулливер шикелле менә шулай бик э, ни добрыйлар ничек әле татарча? Шундый добрый була инде.
Добрыйлар кечкенә. Яхшы күңелле кешеләр. Әйе, әйе, әйе. Безгә рәхәт булды.
Безгә бик күңелле, безнең үз компаниябез булды, шуңа күрә рәхәтләнеп Әле безнең, э, мин бит инде җиде ел бер кая бармагач, мин әйтәм, хәзер киләм дә, шушында теге прям киемнәр белән э, не- не- Диңгезгә күргәнегез чумам. бардыр бит инде видеолар менә. Әйе, бу- әйе. ны- Шауып киләләр дә, прямо чумаданнары белән, ниләре белән шушында диңгезгә э, баталар, теге рәхәтләнеп сикерәләр. Минем алай килеп чыкмады. Мин э, диңгезгә ниһаять керәм дигәндә 10 минут керә алмыйча интектем, чөнки анда э, без барганда әзрәк э, Шторм дулкыннар, иде. бу бик теге Булды инде, булгалады. Ун минут керә алмыйча интектем, аннан соң чыкканда унбиш минут чыга алмыйча интектем. Син Чөнки- килгәнгә дулкынлангандыр ул диңгез. Инде, инде мәйтә бу мине кертми, бугай мәйтә мин моннан чыга да алмыйм, керә алмыйм дип. Бик ни, бик рәхәт булды миңа. Һәм э, мин барган дусларым теге хаман тынгысыз кешеләр. Элек сен әйдә монда барабыз, әйдә монда. Мәйтәм, җәмәгать, ну туктагыз инде, мәйтәм, мин бит ял итәргә килдем, ну әз генә хотя бы, мәйтәм, просто чатып кына, ашап кына. Синең өчен ял шундый була, димәк. Ну бирмәделәр миңа алар ял итәргә. Хәрәкәттә булдың гел.
Әйе. Ну, мин, мин аларга рәхмәтлемен, чөнки алар менә мине шулай төртеп җөргәнгә күрә, мин, э, без бик матур җирләр күрдек. Э, дөньяны гизгән шикелле булдым инде менә мин. Ләйсән, чынлап та куанып утырам синең өчен. Чөнки э, ул бит әле үсеш, әйме? Ул барыбер э, башка кешеләрнең ничек яшәешен карыйсың, әйме? Матур җирләрне күреп, илһамланып кайтасың тагын да. Һәм тагын да барасы килә, сәяхәтләргә чыгасы килә башлый.
Менә дөньялар тыныч булса, Алла бирса, барырга исәп Язсын. Язсын.
Һәм язсын. б- артистлар, сез бит инде гел э, сез бит инде гел хәрәкәттә, гел гастрольдә, гел юлда. Әйе. Э, менә сиңа юлда йөрү ошыймы? Син бит инде менә 10 сәгать кенә очтык дидең, әйме? Ничек сиңа юл йөрү гомумән? Гастрольгә бару, билгеле ялга бару ул башкачарак инде чемоданың тартып бару. Ә, менә э, ничек сиңа юл? Юл газабы дип әйтәләр. Син Менә мин сиңа чынлап та чынлап әйтимме, менә сизәсеңме?
чын- менә чын чынлап әйтимме, теге менә нитмичә генә, и, без шундый яратабыз, и, ме- тагын барасы иде дип. Син беләсеңме, һәрбер әйбернең үз вакыты бар икән. Мгм. Менә теге яшьрәк чакта, ну без элек яшь идек, чибәр идек, ә хәзер просто чибәр. уже шуңа күрә я чакта ул кая барсаң да ничә сәгать булса да анда бөтен шундый рәхәт шундый күңеле шундый матур хәзер инде теге барыбер юл газабы дигән әйберне аңлый башлыйсың чөнки барыбер бит инде тәннәр үзгәрә, гәүдә авырта башлый. Тиз күбрәк селкетсә, э, селкенеп тора башлыйсың. Без бит инде күп э, жүрүчән кешеләр, ни автобуста җөрибез без. Шуңа күрә инде анда аяк, менә бер сутка барырга да мөмкин. Безнең ерак-ераклылар. Анда инде аяклар шуша башлый, ниләр нитә башлады. Бу теге Махмутова картаеп бетте, без инде җәрмәбез дип әйтмим, ләкин менә уже что-то бик менә шулай бик сиздерә. Еш чыгасы килми. Менә ерак менә монда гына булса, теге ниләр уфалар, ниләр генә булса, алай ярый. Яхшы, без э, туры эфирдә эшлибез, дуслар. Сездән сораулар килсә, без ул сорауларны яңгыратабыз. Безне Болгар радио нокта э, ком сайты Ой, Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеме аша карый аласыз. Ләйсән, мин инде театр кино турында күп сөйләмәм бүген ниндидер бер темалар алып кына сөйләшербез әгәр дә каршы килмәсәң мин тиз сөйләмимен мин теге юк нишләптер сиңа син...
тизрәк тизрәк бөтен хисләремне сөйләп сөйләп бетерәсе килә юк син миннән дә тизрәк сөйли алмыйсың чөнки минем тизлек скорость минеке көчлерәк минеке зуррак э, син бит профессионал юк безнең якта шундый сөйләм әтнә ягында тиз сөйләшәләр а шунысы бар шуңа күрә мин үзем тынычрак әкренрәк сөйләшергә тырышам Ләйсән, э, син бит инде филармония, Казан шәһәр филармониясе э, артисты. Бүгенге көндә филармониядә бик күп чаралар беләм һәм син инде менә аңладым, э, димәк, әзрәк кенә быелгы репертуарда син бик күп түгел, әйме? Ял итәргә вакыт табылгач. Э, ниндирәк премьералар чыкты? Гомумән, э, концертлар, э, барысы да турында да сөйләбез, бер-ике сүз белән генә әйтеп узсаң да була. Без эшлибез, җәмәгать. Килегез безгә, Бездә рәхәт, бездә матур. Э, без чит төбәкләргә чыкканда безнең концертларыбызга килегез, чөнки без менә уйлап кына карагыз, менә э, кайвакыт концертлар белән берәр җиргә барабыз да, мәйтә менә билет бәясе э, халык алсын дип, Мгм. именно менә филармониянең э, билетлары арзан дип саныйм мин. Чөнки алар менә шушы э, анда безнең җиде йөз сигез йөздер инде менә шулай торадыр инде һәм сәхнәгә чыга утыз бишләп артист әле барысы да зор зор танылган танылган э, артистлар татарстан халык артистлары анда шоу күрсәтәләр менә шушы акчага шуңа күрә хөрмәтле дуслар әгәр дә сез казан шәһәр филармониясе менә монда килә дип ишетсәгез килегез безгә рәхәт сезне күрү анда хәтле барып э, ар, э, тамашачы күбрәк булса, безгә иш шулай рәхәт. Шуңа күрә сез э, безнең кебек зур күләм һәм зур э, количество артистларны күрми беркайда карый алмыйсыз. Э, безнең э, э, репертуар да бик бай. Э, костюмнар да бик матур. Ну, гомумән, Без килсәк шоу була инде. Чынлап та, э, мин яратам Казан шәһәр филармониясенең артистларын. Аларның барысы да ут чәчеп торалар. Аларның һәр берсенең дә үз репертуары бар. Алар анда да өлгерәләр, монда да өлгерәләр. Алар дәүләт чараларында да катнашырга өлгерәләр. Алар шулай ук инде телевидение, радиога да. Кая чакырсаң да, э, инде менә Казан шәһәр Кайда эшлисең дип сорасаң, Казан шәһәр филармониясе дип әйтәләр. Ә инде иң яхшы артистлар, мин гел әйтәм, Казан шәһәр филармониясендә эшлиләр. Ой, рәхмәт. Ой, рәхмәт. Һәм э, минем әйтәсем килә, шулай ук әле сез коллегалар, хезмәттәшләр белән үзара дус, тату, матур яшисез. Һәм бүгенге көндә э, минем әйтәсем килә, сез э, бүгенге көндә өлкән артистларга да үзегезнең хөрмәтегезне күрсәтәсез. Менә Син тагын- беләсеңме инде без үзебез дә өлкәнгә кереп барабыз бит инде. Без бит инде мин менә филармониядә 25 ел эшлим. Менә үзем. Мин бит мин дә өлкән бит инде уже. Инде Болгар радиосында 25 ел эшлим. Ә мин урта чор дип кенә ә, йөри идем. Әйе. Ләйсән. Ну, э, юк, Ул беләсеңме, күңел яш булсын, күңел белән яш булык, иң мөһиме. Һәм беләсеңме, мин нәрсә турында әйтәсе килгән иде, бүгенге көндә сез шулкадәр менә дус, тату һәм хәтта шундый ниндидер менә күңелегездә ихласлылык һәр чакта да сизелә сезнең һәр барчагызда да мин хәтта әйтер идем бәлки сезнең балалар студиясе булу белән дә бәйледер самимилек тә хәтта сизелә сезнең кайбер артистларыгызда бәлки чөнки без бит инде балалар белән анда э, чыгыш ясыйбыз анда шушы спектакльләр концертларда бергә катнашабыз бәлки шуңа күрә барыбер теге Бәлки коллективыбыз әйбәттер. Чынлап та, иң мөхиме исән сау гына була күрегез һәм инде гел менә шулай дус тату яшәгез. Һәм э, исән сау дигәндә э, минем хәзерге минутта искә аласым килә. Сүзебез дә дога булсын, әйеме? Э, Риза Паша Рәфиеваны. Шул кадәр Риза Паша Рәфиева да әйтеп узарга кирәк Казан шәһәр филармониясендә эшләгән артист иде. Иде дип әйтү бик авыр билгеле бүгенге көндә һәм аның э, концертлары, аның истәлегенә багышланган концертлар да нәкъ менә сезнең бинада билгеле инде бу традиция буенча э, чупан
әйе резидә апа ул бик зур шәхес менә э, безнең э, искә алу кичәсе булды бит инде концерты һәм анда безгә барыбызга да мөмкинчелек бирделәр резидә апаның җырын җырларга Э, мин бик рәхмәтлемен. Сез беләсезме, менә артист белән менә дус, дус коллектив дип әйтәсез бит инде. Без дус коллектив, без без анда күбәү. Гел теге очрашканда да, "О, исәнсез, хәлләрегез ничек? Әйбәт, әйбәт, монда ничек?" дип кайвакыт тиз-тиз аралашабыз. Без бит инде һәрбер концертта да бергәләшеп эшләми идек. Шуңа күрә Резин, Резидә апа турында әйтәм инде менә мин әзрәк кошый да башладым, чөнки Резидә апаның китүе миңа шуның хәтле менә мин үземне югалткан шикелле булдым. Менә ике атналап э, рәткә керә алмыйча, ничектер менә әйтеп бетергесез югалту инде. Һәм э, Менә шушы концертка без э, әзерлек барганда нинди җырын җырларга икән? Мин һаман теге уйлап, уйлап жүргәндә безнең э, бер җегетебез Разит Мингазов минем почти туган дип әйтергә кирәк инде. Лейсан апа менә Риза апаның менә шундый җыры бар иде дип миңа җыр э, тыңлатты. Мин аны беренче тапкыр ишеттем. Мгм. Мин аны беренче тапкыр ишеттем һәм мин аңа гашыйк булдым, чөнки ул драматик әсәре кебек шундый катлаулы резеда апаның бит инде шуның хәтле бай матур тембр искиткеч аның тавышы нинди хәтле матур икән мин аңламый идем менә аның җырын өйрәнә башлагач кына аның җырлары җырларга авыр икәнен аңладык бөтенебез дә. Чөнки э, аның бит инде түбән тавышы, Әйе. җырларын тырышабыз аска төшерергә, ләкин безнең тавышлар э, Ул җырны мәгънәсен биреп бетерә алмый иде. Резидә ападагы булган тавыш һәрбер сүзне ничектер менә бриллиант тараткан шикелле, аның мәгънәсе дә, уе, фикере дә менә башкарырга тырыштык без әлбәттә, ләкин менә биреп бетермәдек шикелле. Чөнки андый шәхес юк һәм булмаячак та. Һәм без әлбәттә бәхетле андый кешеләр белән кайчандыр эшләгән булганбыз дип, менә шулай горурланып әйтергә мөмкинчелегебез бар. Һәм, Аның, э, э, Ринас Ахметовка рәхмәт, менә Елена Данилова дигән э, бир кулыңны дигән җырын башкардым. Искиткеч аның теге менә әйтеп бетергесез мин мин хәтта менә теге сүзләр таба алмыйм мин шуңа күрә теге тынып тынып калам билгеле бу гомумән татар сәнгате өчен бик зур югалту һәм әйтәсем килә сез әле кулга кул тотынып эшләгәч тә рамазановка рәхмәт менә инде искә төш менә раил рамазанов рамазановка молодец чөнки ул аны прям ерып чыкты бөтен өйлән кешене җыеп шундый матур итеп һәм э, аның э, менә ике концерты э, булды казанда хәзер тагын менә чаллы белән минзәләдә дә булачак икенче концертта ул шундый яичный дип әйтим инде видео ясаган резида апам аппак күлмәктән елмаеп безгә карый һәм ак мостиктан өскә менеп китә мин менә караган сайын менә күзләрдән яшьләр агылды инде менә шуның хәтле ошатып ясадылар шуның хәтле менә шушы концовка халыкны тетрәндерде дип әйтәсе дә килә аны как раз э, телевидениега да яздырдылар ул концертларны
менә һәрбер э, студиябезгә килгән артист э, раил рамазанов шулай ук инде җырчылар белән Сиринә белән Рөстәм Закир, Зарина Хасаншина, Бәширә апа Насырова белән Болгар радиосы студиясенә шулай ук сәхнәдәш тапшыруына килгәннәр иде. Һәм э, күп кенә килгән җырчылар татар эстрадасы җырчылары узган атнада мәсәлән Раяз Фасыйхов булды. Раяз да шул кадәр э, җылы итеп искә ала. Менә э, кеше барында без чынлап та кадерен белмибез. Җырларында аның Әйе, тыңлыйбыз, ләкин шул дәрәҗәдә мәгънәсен, эчтәлеген бәлки аңлап та җиткермибездер, Әйе. әйеме? Һәм м, Кызганычка каршы шулай.
кызганыч чынлап та шулай. Һәм менә э, әйтәсе килә, рәхмәт әйтәсе килә сезгә, артистларга, җырчыларга һәм әлеге идеяны э, биргән кешегә. Менә Резеда апаның җырлары Син беләсеңме? репертуарда булып мәңге яшәсен. Һәрбер җырчының шул ук Зәринә Хасаншина репертуарына алды. Әм, концертымда җырлаячакмын диде, әле музыкаль инструмент белән Раяз Васыйхов. Һичшиксез бу җыр минем репертуарда булачак диде. Һәрбер җырчының репертуарында булу, ул шул кадәр менә э, әлеге истәлекне саклау, әлеге ядкәрне саклау бит, әйеме, Ләйсән? Резидә апа ул шуның хәтле әйбәт кеше иде, ул шуның хәтле кешелекле. Менә сез беләсезме, андый менә э, теге җырчылар арасында гына түгел, гомумән кешеләр арасында Резидә апа кеше кебек кешеләр бик әс, бик әс. Шуңа күрә теге безнең артистлар теге Риздапа, Риздапа дип кенә тордылар. Менә гел теге яратып, нитеп кенә. Андый бит кешеләр күп түгел. Ул менә теге эстрадада, теге дус итеп яшисен, яшибез дип сөйләшәбез. Без теге филармония ие бер-беребезне хөрмәт итәбез, яратабыз. Чөнки теге бергә эшләп, гастрольгә чыкканда кешенең ничек икән, нинди булганын ачыла. Ә монда

Ләйсән, истәлекләрне әле алга таба яңартырбыз. Безнең тыңлаучыларыбыз бик күп сораулар язалар. Ләйсән, сине Шулаймыни? шундый сагынганнар. Кит аннан әйдә.
Чынлап, әйдә җырлыйк әле. Мин сиңа хәзер аңлатам. Булгар радиосы студиясендә Әйе. ә, җырчы килә икән, без туры эфирда җырлыйбыз. Ә, Аха. Микрофонны әзерләп куйдык. Әйе. Басып җырлыйсың Әйе. була. Камера сиңа карап тора. Шулаймыни? Тыңлашачылар сине күзәтәләр. Ул арада сорауларын язалар. Мин ул сорауларны барлый торам. Әйдә, Рәхәтләнеп ял итсеннәр әле. Җырлыйк әле, ә, мөмкин булса. Иде, иде. Бер җырым- Рәхим ит. минем- Минем
гөрләтеп җырлата торган бер җырым бар. Җәмәгать. Алдагы көннәрдә барсы да әйбәт булсын, яхшы булсын. Матур иттереп яшәргә язсын. Сезгә дә, безгә дә. Дөньяда

Ләйсән, әле ярый кычкырып җырладың, шул кадәр рәхәт булды. Э, менә э, минем әйтәсем килә, син бит әле э, әйтсең... Мин Альбина Башаровга рәхмәт әйтим әле шушы сүзләр өчен әйтим әле. Альбина әлбәттә.
Альбина рәхмәт сиңа, чөнки син минем бөтен теләгән теләкләремне шушы сүзләргә куеп, менә шуларны табып, минем эчке халәтемне менә шулай җырларга, мин синең сүзләреңә җыр тудырырга рәхәт миңа. Шуңа күрә сиңа зур сәламнәр әйтәм. Алла бирса матур иттереп, матур иттереп яшәргә язсын. Биергә яратам дидең. Биергә яратам.
Ә бит син кайчандыр биюче дә булгансың икән бит. Мин шак каттым бит әле шул э, вакыйганы ишеткәч. Э, Би... Әй, чү- Нәрсә генә эшләдем? Мин Тукта. нормаль артист түгел. Кара әле, чүт кенә биюче булмый калгансың бит син. Әйе.
Ә нигә ә, юк, ә нигә соң син үзеңә шул кадәр критика белән карыйсың? Ә нигә соң әле биемәскә иде сиңа ул вакытта? Тотарга иде, чыгып бияргә иде, биергә иде. Мин биедем.
Юк, син бит Камал театры сәхнәсенә менмәгәнсең. Мин э, Камал театры, ә ничә мин анда биергә тиеш? Минем э, э, Рөстәм Сарваровлар белән җыргәндә, генә менә булай димәле. Мин укырып утырган шикелле, шулай димәле. Э, э, тукта. Э, Рөстәм Сарваров минем җырлаганымны һәм бигәнемне күргәч, ул бит мине үз группасына алды. Хә- Шуннан китте бит минем мин, э, ни, э, эстрада тормышым. Шуңа күрә э, мин төрле бригадалар белән җырдым. Мин хәтта Рәсим Низамовлар белән дә җырдым. Э, Кем белән генә җырмадым инде мин. Заман җегетләре белән дә җырдым мин. Мин анда җырлыйдым да бийдем. Ну син аңлыйсыңмы, мин бит бик выгодный артистка идем. Әйе инде. чөнки эконом вариант үзе би үзе җырлый конечно үзе нәрсәдер сөйли анда шуңа күрә биедем тем более менә хәзер зәңгәшәлләрдә без би рәхәтләнеп йосыф зөләйхаларда барыбер биетәләр шуңа күрә күп кырлы уникаль э, шәхес артист Нәкъ шулай дип яза безнең даими тыңлаучыбыз Бу аякларыннан Дамир абый. Укыйм әле хәбәрен. Шул кадәр күп хәбәрләр килә. Ләйсән, валлахи, сине сагынганнар, син кайларда йөрдең соң? Сине көтеп торганнар бит сәхнәдәш тапшыруында. Әссәламә галәйкем Айгелебезгә һәм яраткан артистыбыз Ләйсәнгә бу аякларыннан кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Ләйсән дигәч күз алдына Зиләйлә кызлары килеп баса. Алар сәхнәгә чыккач, зал тагын да җанлана иде. Ләйсән кызганыч Тинчурин театрында чәчәк ата алмады. Легендар Эльхамия Павзга рәхмәт ул үзе куйган спектакльләрендә Ләйсәнне рәхәтләнеп уйнат э, лә, а, спектакльләрендә Ләйсән рәхәтләнеп уйнады. Аның каравы Ләйсәнне без Казан филармониясендә чәчәк атты. Ул төрле яктан ачылды. Сценарий авторы да, җырлый да һәм шул ук спектакльләрдә дә уйный. Без Ләйсәнгә исәнлек, гаилә бәхетләре, иҗади уңышлар һәм изге теләкләребезне юллыйбыз. Сезне яратабыз, сез ут актриса. Ихтирам белән Дамир абыегыз бу аякларыннан. Дамир абый, рәхмәт сезгә. Ә тагын берне укыйм.
Хәерле кич, Айгөл Ләйсән. Ләйсән Махмутованың күпкерле иҗаты сокландыра, җырлары искиткеч, матур, күңелгә үтеп керә, уйландыра. Һәрвакыт актив, позитив энергия ташып тора үзеннән. Ә үзе Ләйсән шулкадәр илһамны каян ала икән? Ә шундый көчле репертуарны ничек сайлый икән? Үзебез дә яшүсмер чакын сезне яратып тыңлыйбыз, иҗатыгызны яратабыз, иҗади уңышлар сезгә. Дип яза Ольга исемле тыңлаучыбыз. Ой, рәхмәт, Ольга.
Э, димәк, илхамны каян аласың? Шуның кадәр позитив энергияне каян аласың? Йә, безгә дә әйт сөйлә. Без дә шуннан, без дә шуннан алабыз. Ләйсән. Мин э, мин элек шулай тарата идем. Тарата идем, ә хәзер аңлыйм, э, әзрәк ул энергияне оказывается э, аккумулировать итәргә кирәк менә без э, спектакль алдыннан концертлар алдыннан мин бик тыныч кына утырам чөнки менә сәхнәгә чыгар алдыннан без теге элек теге махахай дип җырлый идек инде Дегендә э, монда якка таратканбыз энергия. Рәхәтләнеп, ну чын яшь яшьлектә бар бит. Инде ул бит инде ташып, ташып тора бит инде шуңа күрә. Ә монда уже теге, ага, сизәсең теге э, э, сәхнәдә син күперттереп уйныйсың ул без бит элек җырлаганда ул бит бөтенчә иде ә хәзер теге спектакльләр уйнаганда э, ахырыннан башына хәтле өстерәп бар менә безнең э, ничек әле австралиягә сабан туе дигән э, бик юморной э, спектаклебез бар мен анда ахырыннан Ой, башыннан алтын әйе. Шуңа күрә э, аны уйнап чыгар өчен, менә анда как раз мәсәлән дәртле шундый бер бер сумасшедший ненормальный э, директор клубы инде мин анда чистырдап тора торган менә шушылай бөтен кешегә бәйләнә торган инде. Э, менә шушыны уйнар өчен мин э, үземне хәзер саклыйм. Мм. Тыныч кына утырам. Э, халык минем янга килми, ул тиге белә, тиге ләйсәнне итмәскә дип. Чөнки менә шулай. Теге вакыт уза-уза, барыбер уже үзеңне сакларга кирәк. Именно энергетически дию мин дә. Һәм инде артист буларак, э, шәхсән мин сине бик яхшы аңлыйм, чөнки э, х- э, син менә мәсәлән, сине шундый итеп күрергә күнеккән тамашачы һәм сине тормышта да шулай дип уйлыйлар. Ләйсәнне шундый тыныч кеше белсәгез, җәмәгать. Ул бик тыныч кеше. Мин хәзер тыныч кешегә әйләнеп Әйе, барам. әйе. Үзгәрәсең, әйеме? Чөнки, ну, э, ну, син беләсеңме, менә миңа бит, мин аны әйткәнем бардыр инде, бәлки ишеткәнегез бардыр. Мин Менә бу җиргә кешенең тегеш кешене шатландырырга килгәнмендер. Бәлки ул теге бик матур җырламаска да, бик матур җырлар язмаска да, бик теге менә э, чибәр булып теге нитмәскә, ә менә кешенең күңелен күтәрергә. Менә кешенең күңеле күтәрсә, мин аларга ниндидер менә теге любой кешегә мин бит теге кибетләргә кергәндә дә, әтидән калган әйбер ул. Безнең әти белмәгән кешеләргә керә дә, И, исәнмесез, кызлар, дип әйтә иде, менә шулай елмаеп да. Менә миңа күчкән ул менә шул дурацкий әйбер. Мин керәм дә теге, ой, сезнең нигез матур, теге кассирша утыра. Әйе. Көн саен күрәм мин аны. Ой, прическа, нәрсәгә кирәк мин аның прическасы? Менә нәрсәгә кирәк? Юк, та Ләйсән, Менә- син бит аңа энергия бирәсең. Ул көне буе шуңа шатланып йөри. Әйе. Шәхсән мин дә шундый. Менә син беләсеңме, Иисус теге елмая башлый, аның күзләре уйный башлый. Миңа шундый рәхәт, менә мин теге шоколад Ул ашаган. куанганнан син Әйе, куанасың. әйе. Мәйтәм, «Э-э-э», мәйтәм шуңа шалтатым. И миңа рәхәт, Ул понимаешь? дурацкий әйбер түгел ул, Юк, Ләйсән, да? бик яхшы әйбер ул. Ул беләсеңме, әле син ярыйс көндә керә торган кибеткә әйтәсең. Мин урамда барган бик очраган бер белмәгән кешегә әйтеп китәргә мөмкин. Һәм ул кеше көне буе куанып йөрергә мөмкин Син шуның белән. молодец, син- син вообще Ме- молодец. Сиңа ошаган.
Өйрә- Өйрәнәм синнән. Менә шундый көчле репертуарны ничек сайлый икән дигән иде Ольга. Репертуар. Мин, мин сүзләрне эзлим. Мин гел сүзләрне эзлим. Мин нишләптер мин элек гел э, гәҗитләрдән эзли идем. Мин теге яздыртмыйм кешедән. Менә хәзер яздырта башладым. Менә Альбина Башаровны таптым да. Все. Миңа аның энергетикасы туры килә. Мин аңа темасын аңлатам, мин әйтәм, миңа менә мондый җыр җитми. Чөн- Чөнки теге хаман э, шаярып шаярып э, җырлый торган җырлар хәзер теге тормышлар да үзгәрә, үзем дә олыгаям. Э, м- Әгәр дә минем элеккеге э, тематикаларны карасак, мин элек бик э, серьезный җырлар җыра- җырлаганмын, оказывается. Менә беренче э, тәүге яр дип атала торган Мгм. альбомны чыгарганда шуның минем яртысы бик серьезный җырлар булган ә аннан соң теге инде э, злейлә белән э, бергәләшеп э, чыгыш ясый башлагач безгә гел әйтәләр кызлар ой сез шундый молодцы давайте монда не надо зажечь менә монда күтәрергә кирәк монда нитергә кирәк и безнең лирический җырларыбыз җырланмыйча калды. Ну, ләкин без аларны яздыра идек, хотя бы теге м, архивта калсын, э, радиоларда яңгырасын, ниләрдә яңгырасын дип менә шулай яздыра идек. Ләкин э, сәхнәдә почти, почти җырламый идек. Гел теге менә дыр-дыр-дыр. И менә соңгы араларда Ә, мин, мин теге э, ВКонтактеларда бик ярата идем эзләргә. Вообще белмәгән кешеләрне менә э, сайлыйм, миңа ошый, мин аңа язам, менә сүзләрегезне бирәсезме әйе бирәбез дияләр иде дә инде шулай монда ләйсән миңа калса профессионализм һәм тоемлау кирәктер менә элек бит э, башка төрле иде дисең ә өмет монда тәҗрибә белән килә торгандыр инде ул миңа нишләптер менә э, ничеге танылган э, ниләрдән аласы килми иде мин аны аңлата алмыйм ну элек без яшьрәк чакта анда бит инде мастодонтлар теге менә уже ничә яшьлек анда 57-60 яшьлек теге поэтлар шундый андый миңа җитми иде миңа ниндидер ни җитми иде яңалык җитми сүзләрдә яшьлек җитми иде шуңа күрә мин теге менә казынып казынып шулай эзләнә иде Безнең тыңлаучыларыбыз эзләп йөрмиләр әллә кайдан. Бөтен энергияне безнең әлеге тапшырудан табалар икән. Сездән килгән энергия кызлар дип яза бер тыңлаучыбыз. Э, Сәлам Айгөл, сәлам Болгардан, Ләйсән. Ялга кем белән бардың ди Камилә исемле тыңлаучыбыз. Дуслары белән бардың диде бит инде. Әйдәсеңме, юкмы? Дусларым, дус- Дуслар белән. Ну, бергә эшли торган кызлар белән. Аңлашылды. Нияска Шапов яза, балык бистәсеннән кайнар сәламнәр җибәреп калам сезгә. Рәхмәт. Айдар Загидуллин, сәлам Ләйсән. Сәләм.
Мгм. Хәерле кич, Айгел кунагыбыз Ләйсән. Хәерле кич, Яшел Үзәннән. Ә, Ләйсән Зур бик сәлам. талантлы актриса, матур да җырлый, кинода да төшә, җырлар да яза. Киләчәккә нинди планнары бар икән? Тагын кинода төшәргә теләге юкмы? Характерлы рольләрне бик оста уйный. Уңышлар телим, ди. Гөлчәчәк бик зур. исемле тыңлаучыбыз. Тагын. Э, Мгм. эһе.
Киләчәккә нинди планнар белән Планнар. яшисең? Тагын кинода эшләргә теләгең юкмы? Гомумән, э, кино син нәкъ кино актрисасы инде. Ми- Син шәхсән минем өчен син кино актриса. Ну, күбрәк шулай.
Экран Мин өчен, син җырлый торган экран актриса өчен. Әйе, күбрәк.
син Мин экран теге- мин- өчен. Мин теге, әйе, үземне җырчы дип. Теләгең бармы, Кайсың? гомумән, чакыралармы сине? Ка- Хәзер чакырмыйлар икән, уйлайсаң, беләсеңме? Хәзер кастинглар үткәрәләр, шунда барырга кирәк икән. Син беләсең, миңа Мин кастингка бардым, анда ниндидер э, роль, ну миңа бик ошап бетмәде, мин шуңа күрә м, ни, бирмәдем, ризалык бирмәдем. Әле син шулай да әйтәсеңмени? Син кастингка барасың, сиңа роль тәкъдим итәләр, ләкин син Ну мин теге э, с- ни, с- саен бармыйм инде әлбәттә инде, ну чакырган. Әгәр дә сиңа роль ошамаса, син кастингка барып, режиссер сине сайлап алган очракта, сиңа роль ошамаса, әле син Юк, каршы ну, да ул теге, килергә беләсең, ул мөмкинсең, теге, әйеме?
э, әлбәттә, инде главный роль түгел инде, әлбәттә, ул теге икенче, Ну, өченче характеры план. буенча туры килмәскә Әй, мөмкин, ну, әйеме? чөнки мин хәзер әй, сайланам, ул теге менә э, барыбер мин бит беләм, нинди рольдә мин әйбәтрәк күренәчәкмен дип. Потенциал, әйеме, Миңа никадәр дәрәҗәдә үземә синең?
менә җырлар язган шикелле үз-үзем роль язырга кирәк. Мин менә э, кстати менә безнең нәрсә дип атала әле ул яраткан җырлар дигән проект бар бездә чулпанда уза анда бөтен халык белә торган ярата торган җырлар җырлыйбыз без артистлар теге баянга теге баян чыга да шуңа миңа болай гына чыгу кызык түгел бит инде миңа бит инде нәрсәдер эшләргә кирәк миңа ничектер менә просто җырлау гына түгел теге образлар ни үземә мәхрүсә түти шикелле монда яулыклар бәйләп монда күлмәкләр киеп монда э, зур зур ниләр чәчәкләр түшкә кадап теге мин инде ни э, безнең айзатыбыз бар айзат мәрдән ул бик матур уйный э, баянда һәм ул бик әйбәт артист та икән теге менә без спектакльләр куйган дәвердә менә шушындый талантлы талантлы талантларын чыгарабыз шукып артисттан һәм мин айзатка әйтәм айзат әйдә былай былай гына чыкмый әле мен әйтәм әйдә давай что нибудь мен әйтәм придумать итәргә кирәк кеше әзрәк елмайсын әзрәк көлсен әзрәк теге калган ниләр чыгалар теге кайтам әле әлдермешкә теге хаман теге матур иттереп чыга. Мин әйтәм, әйдә без матур иттереп чыкмыйк әле. Син тәти итеп чыга белмәдең инде.
Минем юк инде, мин шешә түгел.
Мин анда тәти чыксам, теге бөтен кеше минем тавышны Стандарт булыр иде ул. Әй, матур җырлый, җырлый алам микән, юк микән? Миңа ул кирәкми, миңа надо менә теге Шоу оештырырга кирәк сиңа. Ниндидер менә күңелле чара кирәк миңа. Һәм теге Айзат менә шу, әйдә, әйдә, тиз генә төнне белән Теге мәйтәм нәрсә эшләргә икән дип, тиз генә уйлап чыгарам да, миңа сүзләр җибәрәм. Әзрәк репетировать итәбез дә, сәхнәгә чыгабыз да. И, син беләсеңме, менә халыкка ошый шушы әйбер. Без аның белән диалог теге спектакль уйныйсыз. Ә спектакль уйныйбыз, ул теге вообще анда сүзләр дә күп түгел. Ләкин ул миңа тәңгәл килә. Ул әле миңа караганда әзрәк кечкенәрәк. Ул теге мен әйтәм, Айзат, син кая йөрисең соң? Мен әйтәм, кая йөрисең син? Мин сине хаман эзләп йөрим. Ну, ләйсән ту эшләрем. Син кара, малай, мин син бит арттан йөрим, хаман йөрим. Урлап китерергә дә могу дип, менә шушылай инде халык үлә инде. Мин бер шушындый проект булды, теге әзрәк сүз яздык. Икенче проект булды, икенче сүзләр теге мен әйтәм. Мин бит апкош сыман сине көтә-көтә зарыгып бетәм бит. Саргаеп, симереп бетәм инде дия дия. Симерәсең. И мен айтам карале менә боларны куса башласаң моннан бит бер теге бер нормальный спектакль чыгарга чөнки менә бер бер безне теге әйтмешли энергия то туры килә әйе шуңа күрә ә нишләп менә шуңа күрә теге планнар дигәне бәлки бәлки яңа менә вакытың күп дидең быелгы сезонда димәк э, эшсез тормыйсың син нәрсәләр дә булса яза торгансыңдыр әле миңа калса э, тик утыра торган кеше түгел син кайнаштырасыңдыр М- нәрсәдер. Менә нитергә кирәк, менә тәвәккәлләргә кирәк, утырырга кирәк. Мин чөнки теге менә ни мин хаман ни дип әйтәм инде, э, теге корона булды бит. Корона узды да теге ни Рыбкина память шикелле, теге э, и кайвакыт утырасың дип. Монда хәзер- хәтерлим, монда Мында хәтерләмим. мәйтәм хәзер грандиозный мәйтәм ниләр ясыйбыз хәзер мәйтәм менә шундый проектлар. Аннан соң чәй эчкәндә Нигә? Чәемне эчәм дә онытыла бөтен әйбер, бөтен грандиозный әйберләр мен язып барырга кирәк дип шулай. Бүлә Ләйсән Махмутова студиябездә кунакта әле ярый килергә онытмаган бүген дуслар. Әле яры яздың. Ләтә инде без э, туры эфирда эшләүне тагын бер кат искәртәм. Э, Хәерле кич, Айгөл э, кинода көтәбез Ләйсәнне укыдым. Матур көчле тавыш. Ә, һәм ә, буламы яңадан берләшү Зәләйлә төркеме белән дип сораган тыңлаучыбыз, без бу сорауга Ләйсән әйдә чираттагы җырдан соң җавап бирик әле, чөнки минем үземнең дә соравым бар. Мгм. Чираттагы җырыңны ишетик. Әйдә. Әйдә. Рәхим ит. Оныттыңмы әллә нәрсә җырлыйсын? Моны монымы?
Әйе. Мин әзрәк теге макурный бүтән җырларны җырларсыз дип уйлаган идем.

тыныч кына тыңлап булмый. Белмим, э, бәлки мин дә күңелем белән нәкъ менә шул чорга Зөләйлә төркеме э, гөрләп, менә бөтен дискозалларны тутырып, э, рәхәтләнеп без сезнең шул җырларга, Ләйсән гафу ит инде, ләкин без сезнең җырларга биеп үстек. Чынлап әйтәм, Бик валлахи. әйбәт, мин бит бик шат.
Без НКЦ э, мәдәни үзәгенә Э, студент вакытта бара идек дискка казан егетләре ул вакытта беренче состав сез хәтта минем фотом да бар чынлап та без сезнең җырлар белән мин әле алып бара идем ул дискотека ул ностальгия ностальгия чынлап та һәм э, менә шундый феномен бар әйме бүгенге көндә бит инде мәсәлән рәсәй эстрадасы э, артистлары әйме шул ук надежда кадышева әйме шул ук татьяна буланова алар хәзер заллар җыялар аларны халык ярата ул ностальгияме ул нәрсә белмим әгәр дә ки чынлап та бүгенге көндә зәлилә төркеме кызлары әле сез охо-хо молодцы ничауа матур эшлисез сездәге энергия сездәге дәрт дәрман әйме ул бөтен татарстанга гына түгел бөтен рәсәйгә генә бөтен җиһанга бөтен дөньяга җитәрлек әгәр дә сез чыксагыз миңа калса сез бүгенге көндә дә зур стадионнар җыя алырлык төркем бит Ләйсән, юкмы шундый теләк? Чөнки бу минем генә фикер түгел, күп яздылар бу сорауны. Сагынасыңмы гомумән ул чырларны? Юк, ул чырларны әлбәттә сагынабыз, чөнки безнең яшьлек, безнең дөрләп, гөрләп тора торган чак. Һәм менә ул кадр, әйтәсең бит, кадышевлар ниләр, нишләп җырлыйлар? Менә чөнки халык үз яшьлеген. Син беләсең, мин элек руки вверхны яратмый идем. Вообще yeah. яратмый. Чөнки алар теге минем өчен теге эш тиңлек, нәрсә инде аның мәгънәсез инде какой-то. Я увижу тебя с собой, тра та та та та. Yeah. Думаю, нәрсә инде аның ни киюе, ни сүзе. Син беләсеңме? Еллар узгач,

теге менә яшьлеккә кайту дигән сүздер инде минемчә ә сине сіздің чынлап та менә шылай жиылышып очрашып сөйләшкәнегез юкмы бәлки сезнең дә ә, күпләрне күпләр сезнең белән шылай яшьлеккә кайтып килдер ләйсән алар бит күп син беләсең аллага шөкер без бит әле бар ә менә без олыгайгач аннан картаеп каткач буыннар сез дә чыга алмассыз без дә йөри алмабыз ә нигә соң әле хәзер чыкмаска ләйсән теләк бит бар бит мөмкинлекләр бар хәзер шундый чор тренд тренд дигән әйбер бар тренд дигән әйбер бар, аңа ниндидер аның өчен проект ниндидер кирәк. Ул теге менә Злейлә җыелды да менә э, гастрольләргә чыгып китте. Ул каядыр шушында җыри дигән сүз генә түгел. Чөнки гастрольләрдә җөрү бик авыр. Ул теге менә, ой, без сезне яратабыз, ой, килегез дип әйтүләр генә әз бит ул хәзерге заманда. Э, менә э, артистлар концертлар белән җыри, бөтен э, бөтен артистлар да миңа кеше килә дип мактана алмый. Э, шуңа күрә безгә кеше килдер микән, юк микән? Ләкин менә ләкин менә үзең әйтмешчә биргә, теге менә ниндидер проект булса, ул теге менә дискотека 90-х яшьләрдә именно татарларның менә булса да, без алай чыгыш ясарга мөмкиндер. Ә теге гастрольләр белән җыру Бик катлаулы ул әйбер. Миңа калса, чынлап та бик э, кызык һәм э, тамашачы шия торган булыр иде. Шул ук әйтик, шул ук Казан егетләре, әйме, шул ук заман төркеме, әйме. А, Ну, Казан егетләр белмим, җир алар бит инде төрле төрле нигә. Булса соң берләшергә, ул бит әле дөнья бетмәгән. Менә менә менә бер акыллы кешенең, ә нишләп менә син әйдә, давай менә. Әһә, мин- Алда Ул да җый, менә теге. Юк, мин бит продюсер түгел. Аның бит бөтен фәтләсен, бөтен нечкәлекләрен белеп эшләүче кеше кирәк. Бәлки хәзер тыңлап утыра торгандыр шундый кеше, бәлки булмышы белән. Бар бит ул бүгенге көндә хватки дип әйтик, әмма эләктереп ала торган яшьләр. Бәлки чынлап та яшьләр күзлегеннән сезне менә мәсәлән шулай тәкъдим итеп була дип, әгәр дә тәкъдим килсә, сез әзерме? Менә син, яхшы, әм син башкалар өчен җавап бирә алмыйсың. Син, мәсәлән, үзен, үзең әзерме, э, әйтик, теге гастрольгә Син чыгып беләсең, мин пикник- аны, мин аны, между прочим, ный, мин аны көтәм. Мен әйтәм, безнекеләргә барып җитер микән андый менә шушы, менә шундый Тренд. з- әй, зур ниләр ясар, ясар, ясамаслар микән дип көтәм. Юк, мин беләм сезне барыбер чакыралар, мәсәлән, мәҗлесләргә чакыралар, сез юк юкта барыбер чыгасыз, сезне Әйе, ну, ул бүтән әйбер, ул бүтән әйбер. Ул теге без э, сабан туйларга да җөрибез, без э, дин городларга да барабыз, менә. Ләкин э, менә ул теге именно руки вверх шикелле формасында теге менә зур күләмле булып, бөтен артистларны чакырып, менә шушы яшьлекне искә төшереп, шундый бер дискотека ясыйсы иде, менә ансына менә Уйлыйм мин аны. Бер артист кына түгел, бер артист кына түгел. Әйе, Безгә әйе. киләдер бит мәскәүлеләр. Әйе, әйе. Менә мин үзем дә аларга барам, и менә «О, шушыны күрәсе иде, ничек, ш- менә бу ничек иде. Менә без җыри башладык, менә шушындый ниләргә, дискотекаларга. Чөнки безгә тансык, безнең әзрәк бит инде ниләребезне, бетләребезне ш- төшерәсе килә.
Бармын аны әйтергә.
Бар, әле бар. Ну, менә монда сикереп утырам бит мин әле. Э, Чынлап та син э, хәрәкәтләнмичә, мин Ләйсән Махмутованы хәрәкәтләнмичә күз алдына да китерә алмыйм, басып кына торып, җырлый торган итеп. Ул иңесләрен булса да селкетеп җибәрә инде. Э, э, мен- Монда кошны булса да Э, биетә инде. Потому, ну, дәрт, ну, әле хаман бар бит әле. ул, э. Ләйсән Махмутова студиябезнең кунагы бик күп э, хәбәрләр килә. Ләйсән, без сезне яратабыз. Җырлагыз әле, пожалуйста, көтәбез дигән. Һәм э, тагын бер тыңлаучыбыз, м, мин д- бер төрле хәбәрләрне берләштереп Мгм, кенә мгм, әйтәм мгм. инде. Э, Тагын бер хәбәр, э, хәерле кич Болгар радиосы, сәлам Айгә, кайнар сәлам якташыбызга Ләйсәнгә, кунакка кайтыгыз Әлки ягына. Бик күңелле сезне ишетергә прямой эфирда, Рафис Базарлы Матактан. Исәнмесез, якташлар! Исән, Рәхмәт!
э, нәкъ Зәләйлә төркеме булды. Бергә рәхәтләнеп кинода төштек әле уеннан уйма. Кызык булды миңа катнашырга дигән. Э, Аңладым. Менә әйе, әйе, әйе, әйе, анда матур итеп искә төшерәләр. Без бит анда гомумән базарлы матакның нәрсә иде теннис, теннис юк ниндидер или Алина спорт комплекста төшердек. Анда халыкны җыеп, массовкалар чакырып төшергән. Шуңа күрә монда шактый гына халык төште бездә. Э, үзең карыйсыңмы син гомумән эшләгән продуктны әзер продуктны телекраннардан кайбер э, сценаристлар мин аны менә кулларымны менә болай жабып менә эх менә хәзер мин уже тынычландым менә беренче вакытларны караганда эх менә бой берне болай эшләсе калган менә моны итәсе калган менә монда Сез беләсезме, ул бит э, кино төшергәндә ул шундый процесс теге кай вакыт э, эшләмичә каласың теге тиз тиз тиз тиз кирәк теге әй ярай менә болай или бирмиләр вакыт юк ләйсән әйдә менә монда тизрәк төшерәбез дә әйдә дальше дальше пошли дип э, чөнки менә э, уйнан э, беренче уйнан уймакны без биш көндә төшердек теге прям сседә нидә анда вакыт булмады анда таң И иртә таңнан, мин бүтән сүз әйтмәкче идем. Иртә таңнан э, төнге икегә хәтле. Чөнки моңа китәсе бар, моның сабан туе, моның ние, монсының помидоры яна. Ул бит теге менә Әсте. ләш тегедәй. И ул менә гел э, фильмнарны төшергәндә э, ничектер артистларның э, көннәрен санап, менә шулай ничек ту- туплап, э, менә шушы көнне килегез әле, алар бит төрле тем более теге артистлар төрле төрле театрлардан була кай вакыт әле аларның үзләренең отпусклары әле һәм менә шушы кай вакыт эх менә моны эшләп бетермәдек дип менә карыйсың теге менә ә кай вакыт эх менә әле ярый ярый менә эшләдек моны дип теге ну төрлечә инде менә кайбер җирләре теге молодцы дип кайбер эх менә моны эшләп бетермәдек дип менә шушындай тәнкыйтьлелек белән барыбер карыйм инде мин ә син башка ә, сценаристларны әйтик башка киноларны кинофильмнарны караганда сценаристка яисә режиссерга яисә актерга ничегрәк карыйсың шулай ук теге профессионал буларак карыйсыңмы әллә гади тамашачы булып игътибар гади тамашачы булып карап утырасың син беләсеңме ул продукттан менә шушы ясалган продукттан барса да килә. Әгәр дә сиңа кызык икән, син сценарийның да карамыйсың, кем төшергәнен дә, ул э, син алып кереп китә сюжеты белән, и син вот әйбәт булган, менә минем дә менә анда төшәсе килә дип, менә шулай уйлап утырасың. Чөнки анда камера, ниләр, менә э, э, ул бит бөтен әйбер барса да бер нәтиҗә күрсәтә. Артист та, оператор да, сценариисы да, монтажы да, ние дә, бөтен әйбер менә шулай. И кайбер фильмнарны теге сокландыргыч молодцы дип менә мин теге нәрсә дип атала әле ул мин исе даже завидую теге ак зависть белән карыйм Молодцы, безнекеләр булдырдылар. Һәм гомумән менә безнең артистларыбыз э, ниндидер үсеш бар икән. Менә беренче каналларга чыгалар. Мәсәлән, Әйе. җырчылар э, җырлыйлармы алар, э, Малаховта катнашалармы нәрсә. Менә мин шуның хәтле теге менә алар өчен шатланып, безнекеләр молодцы, тырышалар, булдыралар. Ниһаять, татарлар да шушындый каналлардан чыга дип, менә менә шулай карап утырам мин. Мин анда әйбәт җырлыймы ул, начар җырлыймы? Барыбер татарлар менә булдырдылар, ниһаять күрсәтәләр дип. Чөнки менә барыбер көтеп утырасың бит инде. Теге әллә кемнәрне күрсәтеп бетерер. Әле грузиннарны, ниләрне, татарларны, эс, менә шу менә шу шәй бер әзрәк теге күңелне кыра, конечно. Ә үзең бармыйсыңмы, гомумән, син ачыкмы андый проектларга? Мин анда ничек барырга икән? Белмим даже. Ну, белмим. Теләк бармы? Карап утыра. Эй, менә монда мин дә бара алар идем инде дип шундый ну, теләк белән карап утырасыңмы? кайбер проектларга ну бөтенләренә юк шул кайберләр ой ничек куркмыйча барганнар икән дип менә нәрсә карыйм кайбер Менә шундый милләт җанлы, милләтпәрвәр безнең Ләйсән Махмутова. Студиябездә хәерле кичләр, кызлар, йолдызлар. Гөлнара яза, э, төшләреңә керсәм, ачуланма исемле җырыгызны җырламассызмы икән дигән, рәхмәт ди. Мгм. Төшләремә керсәм, ачу- Мин аны Әнә шул э, дүрт юлыңны. э, Нечкәле сүзләр. Эй, җәмәгать, менә нидән соң менә шушы кылынулардан.
Исән. Искә, ха-ха-ха, искә төшерәм ха. Төшләремә керсәм ачуланма. Бик сагындым сине, җаным дисәм, кочагыма алып сине кабат.

гафу итегез менә шул бик әйбәт ләйсән мәхәббәт тамчылары җыры миңа ошый җыры җыры ошый миңа ха без монда бөтен репертуарны җырлап чыгабыз ләйсән э, ләйсән э, кинода әсхат абый белән уйнаганы бигрәк шәп көтәбез ди Әм шулай ук да музыкаль сабан туйга кире катнашырга сезгә ди. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында чыккан музыкаль сабан туй проекты турында сүз бара. Ну, чакырганнары бар, ләкин э, кайвакыт менә алар бит э, Кайвакыт артистлар авырып китә, аларның теге тавышлары бетә. Ул монда бит инде шубьем бар бер рецепт. Ә Гелтон оста булырга кирәк әй сездә. Ул кайвакыт просто туры килми. Ләйсән?
Әү.
Безнең тыңлаучыларыбыз бик э, рәхәтләнеп һәм э, сине сагынып көтеп алганнар. Һәм э, мин дә шулай ук. Шул кадәр канәгать бүген, әйме, бүгенге кичтә бергә менә шулай итеп утырып сөйләшә алуыбыз өчен күп кенә кайбер бик э, төпле мәгънәле фикерләрең өчен бик зур рәхмәт. Җырларың өчен зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде идеяләр булганда, теләк булганда, ә нигә соң аларны тормышка ашырмаска? Менә көч тәртегез, дәрманыгыз булып торсын һәр чакта да. Мин гел шулай дим. Беләсеңме, теләк булганда, адәм баласы таулар күчерергә әзер ул. И мөхәммәтлек, сәламәтлек булсын. Менә шулай гына дип телим мин сиңа. Һәм бик шат сине күрергә. Мин сиңа карыйм да, күзләреңнән ут биркелеп тора. Әйтәм бит, ял итеп кайткан кеше бөтенләй башка. Менә тулыландым бүген синең энергияң белән. Рәхмәт. Тамашачыларыбыз да шулай диләр. Вот энергия ләйсәндә дип язган. Гүзәл Яисемле тыңлаучыбыз. Чынлап та, энергияң ташып торсын. Бөтен артистларда шулай инде алар менә барыбер сәхнәгә. Һәрберсендә төрле энергия алай димә. Мин, мин ярар сезнең колакларыгыз тынмаса, мин шуңа бик шатмын инде. Теге син шундый матур иттереп теге шыпырт кына сөйлисең, мин хаман. Минме шыпырт кына сөйлисең? Юк, мин дә кошчы сөйлим бит Ләйсән, рәхмәт. Мин дә барыбер э, радиода эшләгән мактыйм әле үзеңне. Радиода эшләгән кешеләрнең тавышлары, шушындый теге ягымлы, э, көндез тыңласаң да тыңлыйсы килә, кичен тыңласаң да тыңлыйсы килә. Теге иртә белән торып, ничек торасыз сез иртә белән халыкны уятыр өчен? Менә иң теге минем үләм әйтәм, ничек кешеләр менә шушы вакытта мин бит инде барыбер теге мин наоборот үз ниемә керә барам менә хәзер. Аллага шөкер, мин инде иртә торасы юк.
Төнлә белән яши торган кеше мин. Шуңа күрә миңа кич белән рәхәт, ә иртә белән миңа авыррак шул. Ләйсән, филармония артистларына сәләм әйт бик күп итеп бездән. Чараларыгызда тамашачылар күп булсын. Алла бирса. Э, иң мөхиме, һәр чакта да менә шушы позитивлыгыңны югалтма, ярыйм. Ярар. Сау була, шау синең белән.
Рәхмәт.
Дусларым, бик зур рәхмәт сезгә. Э, сәламнәрегезне җибәргәнегез өчен, матур сүзләр яллаган өчен.